السلام علیکم دوستو انتظار دیاں گھڑیاں مگیاں نیٹ سدا آ گئے تے سونے مٹھی سنگت کو اپنے پروگرام تھل ثقافتی جھوک دل دیاں تا گہرائیاں نال آدھا خوش آمدید لیٹ واسطے میں معذرت کرینا تساں دوستا کولو اللہ بھاویں وستے رستے رہن میری ساری سنگت تاں میں بالکل ٹائم تہاڈا ضائع نہ کریندا ساری سنگت مٹھی سنگت سوہنا پروگرام تھل ثقافتی جھوک اچ عباس سواگ تساں ساری سنگت کوں خوش آمدید آدے بغیر ٹائم ضائع کیتے میں گال کریندا پیاں شروع تے استاد الشعراء عصمت گرمانی سئیں دے کلام دے نال کہ عید اوکھی وی ہئی عید سوکھی وی ہئی۔ ہائے ہائے ہائے۔ غزل کوں سماعت کرنڑے دماغ دے دریچے کھول کے عصمت گرمانی ساڈے وسیب دا ماݨ شورائے سئیں اللہ پاک اوندا سایہ ساڈے تے قائم و دائم رکھے عید سوکھی وی ہئی عید اوکھی وی ہئی عید آونڑ لگی رنگ ڈکھاونڑ لگی کہیں کوں خوشی ملی کہیں کوں غم مل گئے علی جعفر ہنجرات تہاڈی تانگھ مکائی سے ملائیشیا توں بہہ کے ساڈے پروگرام کوں ڈیدھے پین سئیں۔ اللہ پاک تاکو وسدا رسدا رکھے سی اللہ پاک ساری ساری سنگت کو وسدا رسدا رکھے عید اوکھی بھی ہائی عید سوکھی بھی ہائی عید آمن لگی رنگ دکھاون لگی کہیں کو خوشی ملی کہیں کو غم مل گئے تے کہیں کو روزے نمازاں دی اجرت دے وچ میڈے مالک دا خالص کرم مل گئے۔ تیں گیں کہیں دی غربت نہ کھیڑے دی موجب بنڑی۔ کہیں کوں دولت دا نکھڑا صنم مل گئے۔ عید ہر کہیں دے کیتے برابر تاں ہئی۔ پر مقدر ونڈارے کریندا ریہا۔ پر مقدر ونڈارے کریندا ریہا۔ کہیں کوں سنگتی نہ سکھنی مبارک ڈتی۔ کہیں کوں گھٹ گھٹ گلتھے بھریندا ریہا۔ عید اوکھی وی ہئی۔ عید سوکھی وی ہئی۔ عید اوکھی وی ہئی۔ عید سوکھی وی ہئی۔ تے مختصر جائے چہریں تے شادابی ہئی باقی چہرے تے میکو کمانے ملے تے کہیں کوں کوٹھیاں تے عیداں کاراں دی عیدی ملی کہیں کو فطرانے دے محض دانے ملے کہیں دی خاطر اصولاں کو توڑا گیا کہیں کو رسمیں رواجاں دی گاری ملی تے کہیں دے رووݨ تے کہیں نہ توجہ ݙتی، کہیں دے دڑکے کوں وی تابعداریاں ملیاں تے کہیں کوں سائیکل میسر وی نی تھی سڳی تے کہیں کوں اعلی قسم دیاں سواریاں ملیاں، کوئی تاں محفل دی مستی دے وچ چور رہی چور رہ ڳئے، کہیں کلیپے دے وچ جام پیتی رکھن، کہیں دے کہکے محل اچ سݨیندے ریہے، کہیں تاں مجبور تھوݙیں کوں سیتی رکھئے، عید اوکھی وی ہئی، عید سوکھی وی ہئی، تے مختصر جئے چہریں تے شادابی ہائی باقی چہرے تاں میکوں کمانے ملے کہیں کوں کوٹھے تے کاراں دی عیدی ملی کہیں کوں فطرانے دے محض دانے ملے تے کہیں کوں سیتے سوائے سوٹ نویں ملے کہیں کوں لوگیں دے لتھے پڑانے ملے کہیں کوں چپل مہیا وی نئیں تھی سگا بال کتنے میکوں پیررانے ملے دوستو ملک پاکستان دے وچ جیڑھا نیٹ ورک دا سسٹم ہے نا اس توں سارے پاکستان دے نوجوان اساں جئے ولاگر یوٹیوبر سارے ہی ڈسٹرب ہیں ساڈے پیج بہہ گئن ساڈے چینل بہہ گئن نہ نیٹ ہوندے نہ ساڈی کوئی گال سنڑدے بندے آ رلدن نیٹ غیب اے انتہائی ارمان دی گالھ اے اج جیڑھیاں میں تہاڈے نال گالھیں کرنیاں نا گالھیں پلے بدھن دے ڈاہ دیاں ہن۔ زندگی دے وچ ایاز حسین سہاگ سندھ توں اسلام علیکم سئیں یا علی علیہ السلام مدد سئیں پیر مولا علی علیہ السلام مدد سئیں علی جعفر ہنجرا سئیں

تاکہ اساں تہاݙی تہاݙے علاقے دے نال دے نال تہاݙا ناں چاؤں تاکہ ساکوں وی پتہ لڳے اساݙے نال محبتاں کرݨ آلے کیڑھے کیڑھے علاقے اچ ٻیٹھن کتھاں کتھاں ٻیٹھن یار میں کݙاہیں نی آکھاں میݙے پیج کوں فالو کرو یہ کرو وہ کرو لیکن ایں پروگرام دا میں ہمیشہ آہداں کہ ایں پروگرام کوں شیئر کر ݙیو اوندی وجہ اے کہ زیادہ زیادہ لوگ ایں پروگرام دے وچ وڑن۔ ایں سرائیکی ماء بولی دے پروگرام کوں اساں پروموٹ کریندے ودے ہیں۔ مولا سلامت رکھی تساں کوں سئیں ایاز حسین سواگ سئیں اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے۔ زندگی دے وچ پنج سوال پنج بنداں کولوں نی کرنے۔ آج دا جیڑا سبق ہے سئیں منیر چغتائی سئیں وعلیکم السلام سئیں ہاں منیر چغتائی اپنی وسوں دا ناں لکھو تاکہ ساکوں پتہ لگے ہک ساڈے استاد محترم وی منیر چغتائی ہوندے ہن اج کل یو کے دے وچ ہن شاید ساری خوش بختی ہووے تے ساڈے استاد محترم سارے پروگرام کوں ڈیدے پئے ہون ہاں اللہ پاک تاکوں وسدا رسدا رکھے زندگی دے وچ اخلاقیات دے دائرے دے وچ دنیا دے مہذب اور اخلاقی معاشرے دے وچ پنج ایسے سوال ہن جیڑھے پنج بنداں کولوں نہیں کرنے۔ گالھ بڑی سادہ ہے، بڑی کم دی ہے، پلے بدھن آلی ہے، ایندے تے عمل کرنا ہی کرنا سئیں۔ کیڑے کیڑے سئیں؟ پہلا پہلا سوال ہے کہ جیڑا بال پڑھا لکھا بیٹھے سائیں افضل کھرل سائیں نواں کھو نز فتح پور جدید نام نیو لینڈ سائیں وسدر ازدر آوے سائیں ملک افضل کھرل سائیں ساڈا مان ہی وے ساڈا وسیب ہی وے تے ساڈا تاں ہاں دا پارا ہی وے سائیں آصف والو جیڑا اوندا حصہ بندا ہے حصہ رکھساں میں ہیجڑے دے سر دے اتے پٹکا رکھساں۔ منیر چغتائی ݙو سو ٻاوی بورڈ توں سئیں میاں ربانی سئیں کوئی خزانہ قسمیں میکوں خس نئیں بھاندا ݙاݙے دی تلوار دے اتے چمٹا رکھساں میں چاہندا ہاں رونقاں میلے لڳدے رہون میں ٻیٹھک اچ لڈو تاش تے حقہ رکھساں واہ واہ تے واہ واہ سئیں منیر چغتائی سئیں باوی بورڈ توں مہربانی آصف والو سئیں سڑکی منکیرہ توں سر پروگرام کوں ڈیدا پیئے سئیں میں ملک مقصود احمد جاگ سئیں دا ممنون و مشکور ہاں کہ او پروگرام دے وچ آئن ساڈے مان ودھائے نے ساڈے دل کوں ٹھنڈا کیتا نے ارشاد حسین آدھا پئے سئیں بہوں اچھا پروگرام ہے سئیں اللہ پاک توک وسدا رکھے پنج گالیں پنج بنداں کولوں اخلاقی طور تے نہیں پچھنیاں پہلی پہلی گالھ کہ بیروزگار پڑھے لکھے کولو کڈاہیں نہ پچھا ہے کہ بھئی تیڈی نوکری کیوں نہیں لگدی او پڑھ پڑھ کے شودا دھکے کھا کھا کے ڈگریاں دا بار چائی ودے اوں شعلے دی آس اے کہ متاں میڈی کتھائیں نوکری لگ پووے۔ جیڑھے ویلے اساں عطر نذیر سائیں، شکریہ سائیں ہسدے وسدے رہو آمین، تاں جیڑھے ویلے اساں ولا ولا انہاں کول پچھدے ہیں تیڈی نوکری دا کے بنڑا؟ اوکوں بہوں زیادہ ذہنی کوفت تھیندی اے۔ میں دوستاں کنیں ملتمس ہاں کہ رفیق بزدار سجاوی سئیں اعجاز فاد سئیں کہ زندگی دے وچ کݙاہیں کہیں بے روزگار پڑھے لکھے نوجوان کولوں نوکری دا نہ پچھائے سئیں اے سوال زندگی دے وچوں کڈھ ڈیو سئیں علی جعفر ہنجرا ملائیشیا توں بہ کے ساڈے پروگرام کوں ڈیدا پیئے اساں دل و بھونا نو مشکور و مشکور ہیں سئیں ملک مقصود جاگ سئیں اللہ پاک توک وسدا رسدا رکھے اللہ پاک توک کہیں کمینہ دا

خدا دی قسم اے بجلی بݨ کے ڈھاندھے اے سوال تہاݙا انہاں دھیریں تے انہاں بھینڑیں تے انہاں نوجوان چھوریں تے جنہاں کولو اے سوال بیبیاں مائیاں بھرا سوتر کزن مسات کریندن اڑی تیڈی شادی کیوں نی تھیندی پئی خدا دا واسطہ ہیوے اپنی زندگی دے وچوں اے ڈو سوال ختم کر ڈو پہلا سوال کہ کہیں پڑھے لکھے بے روزگار کولوں کݙاہیں روزی نوکری دا نہ پچھا ہے؟ ݙوجھا جیڑھی بیچاری شادی دے انتظار اچ ٻیٹھی ہے نا ساݙی دھی بھیݨ ملیر پھپھیر مسات اوندے کنے کݙاہیں نہ پچھا ہے کہ تھاݙی شادی کݙݨ تھیندی پئی ہے ایہ انتہائی غیر مناسب ڳالھ ہے سئیں اچھا سئیں ہک ٻیا سوال جیڑھا کہیں کولوں نی کرݨا او کیڑھے سئیں جیڑھے بے بے اولاد بھیݨی بھرا ہن نا انہاں کولو کݙاہیں نہ پچھا کرو کہ کݙاں خوش خبری آندی پئی اے خدا دی قسم اے ذہنی مریض بݨے ودن او سویرے ملن تاں پچھن اے حال کوئی نویں تازی ہے شامی ملن تاں حال مسات ݙے حال کوئی خوش خبری ہے۔ بھئی یہ بارہ گھنٹاں دے وچ بال بن گئے ساڈیاں دھیاں بن ہن وہ بیٹھیاں بڈھنی آ بسن انہاں دے کولوں اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے آسن ایویں نک تے ہاتھ رکھسن ایویں تھوت اوئے ہوئے ہوئے تہاڈا وڈا ارمان ہے اللہ تے کوئی ایک پوتر دے وے آ جا او آکھسی اچا چاچی ڈاڈی اللہ وارث ہے اللہ ڈیسی اگلا ڈینہہ گزرسی وت آویسی حال بچڑا کوئی ہے خیر دی خبر او خدا رسول دا نہ منو ڈاڈیاں سسوں ماسیاں پھپھیاں نہ بڑاؤں شو دی گزہری مریضی پوتر دیونا دھیری دیونا اللہ دا کام ہے انسان دے واسطہ روگ نہیں اگر بندے دے وس اچ ہووے نا بندہ سارے پتر جاوے دھیاں جاوے ای کوئی نا او وی کہیں دی دھی ہے جیندے کولو سویرے ڈوپاریں شام ترائے ٹائم تاں پچھدے کھڑو حال بچڑا کوئی خوشخبری ہے وت اکھیسن کے تے جا تیڈا وڈا ارمان ہے تو جیندی جوان آویں اللہ تیکو پتر ڈیندا چا تیکو دھی ڈیندا چا

کیا بڈھڑیاں آ کے بے اولاد ساڈیاں دھیاں بھینڑیں کولوں نہیں ویلھی پچھدیاں حال بچڑا کوئی خوشخبری ہے ہے تاں کڈاں نی کیویں ہے ڈاکٹراں کے آکھئے کوئی علاج کریندی پئی ہے کونے کریندی خدا دا واسطہ وی ایں سوال کوں گھٹ ونجو یار ہن بس کرو یار بہوں پوچھیچ گئے جیندا نصیب ہے ہر بندہ اپنا ترلا کوشت کریندا پے کہ اللہ پاک کو صاحب اولاد کرے تھوادے پچھن نال کو اوندا پوتر جا وینے روز ڈیہاڑی انہاں کوں ذہنی مریض بنڑائی کھڑن۔ جواناں کوں جوان بنڑائی کھڑن۔ عورت کوں او بڈھڑیاں جیڑھیاں ساڈیاں ڈاڈیاں ودیاں، نانیاں ودیاں، بوئیاں ودیاں۔ او آ گئے۔ ہاں بچڑا کوئی خیر خبر ہے؟ نوابزادہ اقبال لسکانی بلوچ سئیں وعلیکم السلام سئیں کہاں سے ہو دوست سئیں فتح پور لیا۔

جیڑھا زندگی دے وچ نہ کیتا کرو۔ علی جعفر ہنجراہ آہدے سی بہت اچھی باتیں ہیں آپ کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سی شکریہ ملائیشیا توں بہہ کے ساڈا میٹھا بھرا ساڈے پروگرام کوں سنڑ دے ملک مقصود جگ سیں ساڈے واسطے محبتاں بھیجین سیں قمر سواگ ساڈے واسطے پھول بھیجین سیں آصف والو اللہ توک وسدا رکھے کرائے دار کولو کڈاہیں زندگی دے وچ نہ پچھا کرو کہ آپنڑا گھر کڈن بنڑیندا پئے۔ ہائے یار فرمان معصوم اے سرکار عالی مرتبہ مولا علی علیہ السلام دا فرمان عالی شان اے کہ اللہ تہاکوں رزق ݙیوے تاں سب توں پہلے اپݨا گھر بݨاؤ اوندے کول بعد بچن تاں اپݨی سواری گھنو بچن تاں اپݨے کمپڑے چنگے پاؤ اوندے بعد اپݨی خوراک بہتر کرو سمجھ آ گئی گالھ دی۔ اگر اوں غریب کولوں گنجائش ہوندی ملک افضل کھرل تاں او ضرور آپنڑے کوٹھے گھتی کھڑا ہوندا۔ ملک انصر اشرف کھوکھر سئیں شاہی ڈگر توں مہربانی میٹھڑے بھرا دی۔ افضل کھرل سئیں تھواری مہربانی۔ مار قیصر سئیں تھواری مہربانی۔ سید عمران عباس نجفی وسدے رہو تے سلامت رہو مولا حسین تہاکوں وسدا رکھے۔ مرشد میں ہتھ بن کے معافی منگدا بیٹھاں۔ میں رات بہوں زیادہ لیٹ تھی گیاں۔ میں تہاکوں ڈسٹرب نی کیتا۔ میں کہ پیر صاحب ہنڑیں سم گئے ہوسن۔ آج وت میں سبائیں دا نکلاں تے میں ہنڑیں گھر ولدا وداں۔ وت میڈی بیٹی کوں بخار آئی وت اوکوں شہر گھن کے لگ گیاں۔ اے میں ہنڑیں آ تے آج پروگرام میں ساڈھے سات آلا ہنڑ ساڈھے نو کریندا بیٹھاں۔ معذرت خواہ ہاں لاسٹ پوائنٹ اسو سئیں۔ پوائنٹ اسیندا بیٹھاں سئیں کرائے دار کولوں کڈاہیں وی اے نہ آکھائے کہ اپنڑاں گھر کڈاں بنڑیندا پئے۔ اے پلے بنڑن آلی گالھ ہی۔ آخری پوائنٹ سی پنجواں پوائنٹ لکھو سی کہ جیڑھا پیدل ودھے نا اوندے کول کدے ہی نہ پچھو کرو کہ آپنڑی سواری کڈنڑ گھندا پئیں مثلا کوئی گھوڑے تے ودھے تے پیدل کول نہ پچھے کہ سواری کڈنڑ گھندا پئیں کوئی موٹر سائیکل تے ودھے تے پیدل ٹرنڑ آلے کول نہ پچھے موٹر سائیکل کڈنڑ گھندا پئیں اگر کوئی کار اللہ پاک ڈتی ہے تو پیدل چلنڑ آلے کول نہ پچھے کہ یار کار کڈنڑ گھندا پئیں اوکوں تکلیف تھیندی ہے۔ مقصد آکھݨ دا ہے کہ ایہ او سوال ہن جیڑھے ساݙے ایں معاشرے دے دل آزاری تھیندی انہاں نال۔ میں ہتھ بن کے میکوں آپݨا نکا بھرا سمجھو، آپݨا نکا ٻچڑا سمجھو، آپݨا چاچا سمجھو جیڑھے میݙے کولھ چھوٹے ٻیٹھن۔ میں ملتمس ہاں تہاݙے کنیں کہ ایہ پنج سوال زندگی دے وچوں کڈھ ݙیو۔ پہلا سوال بے روزگار نوجواناں کولوں نہ پچھو کہ روزی کڈاں نوکری کڈاں لگدی پئی اے ڈوجھا سوال تے رشتے دے انتظار اچ بیٹھے ہوئے بھینڑیں بھراواں کولوں کڈاہیں نہ پچھو کہ تیڈی شادی کڈن تھیندی پئی اے ساری سوسائٹی بالاں کول کونی پچھدی یا بالاں دے اختیار اچ کونی کہ تواڈی شادی کڈن اے یا انہاں کرنی اے ودکاں کرنی اے جتھاں نپ کے بن چھوڑن ساݙیاں دھیاں ٻنی کوں تاں اے اختیار ای کونھی او تاں شودیاں گنگیاں پیدا تھئی ہن نہ جائیداد اچوں کچھ ݙتی سے کݙاہیں سبحان اللہ نہ کݙاہیں اساں ݙتا ہے انہاں کوں حق ارادہ نی سے ݙتا انہاں کوں اے اختیار نی سے ݙتا بھئی تساں کتھائیں پرنیجݨا ہے تھاݙا کتھائیں روح ہے تاں ساکوں ݙسو نہ بس اے ڈو چیزاں تساں نہ گھنو تاں دھی ساڈی وڈی چنگی اے اگر اے ڈو چیزاں اساں او اساں کولوں منگے چا بھئی میکوں زمین اچ حصہ ڈیو چا میڈے بھرا سبحان اللہ اماں توں بھیݨ اے ڈائنڑ اے اے حقیقت تے گفتگو کریندا بیٹھاں۔ گالھاں کوڑی ہن لیکن پلے بنھنڑ آلی ہن۔ شادی دے انتظار اچ بیٹھی ہوئی دھی بھینڑ کنیں کڈہیں نہ پچھا ہے کہ تیڈی شادی کڈن تھیندی پئی ہے۔ بے اولاد جوڑے کولوں روز روز نہ پچھا کرو کہ خوشخبری کڈن آندی پئی ہے۔ اے زندگی دے یعنی میں توکوں متوں ڈیندا بیٹھاں۔ اگر میڈی مت سمجھ گھدوئے توکوں زندگی دی ضرور کم آسی۔ کرایہ دار کولوں کدھے نہ پچھا کرو کہ اپنا مکان کدھاں بنے دا پیں تے بغیر سواری والے کولوں کدھے نہ پچھا کرو کہ بھائی تو سواری کدھاں گھندا پیں رائے غلام نبی چولستان چولستان تو سارے پروگرام کو ڈیدا پے سائیں رائے غلام نبی مار کیسر سائیں ملک انشر اشرف کوکر سائیں محمد بلال سائیں آدھا بیٹھے سائیں بہوں والا علی جعفر ہنجرا سائیں جزاک اللہ سائیں اے بیٹھے ایں ویلے ملیشیا ملیشیا دے شہر دا ساکوں کوئی پتہ کانی بجارت گتاں سائیں ٻاہروں آیا ماما دھنا سرائیکی دیاں ڈو بجھارتاں گھدیندا پئیں سئیں پہلی بجھارت سئیں با ہن کوڑیاں گالھیں مک گئین سئیں ہن تساں پروگرام وچ آؤ کھل کے پارٹیسپیٹ کرو تھاکوں سوال کرݨ دی پوری اجازت ہے سرائیکی ماء ٻولی دے حوالے نال کوئی وی سوال ہے تساں کر سڳدے او بندہ ناچیز حاضر ہے سرائیکی ماء ٻولی دا کوئی شعر پسند ہے، کوئی ݙوہڑا پسند ہے، کوئی ٹپا پسند ہے، کوئی غزل پسند ہے، اگر ساکوں اڄ نہ آندی ہوسی اڳلے پروگرام اچ بھرا دے سامݨے پیش کریسوں۔ مشد رضا سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے سئیں۔ ٻاہروں آیاں ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا۔ اے ہے ساڈی آج دی پہلی بچھارت۔ تہاکوں ثقافت دی بو آسی، تہاکوں پتہ لگسی کہ واقعی ہی ماء بولی دا پروگرام عباس سیوک کریندا ہے۔ کوئی ٹائم ٹپاونڑ آلا پروگرام میڈا نئیں ہوندا۔ باہروں آیا ماما دھنا، سر منا کے پچھاں بھنا، اے ہے ساڈی آج دی پہلی بچھارت سی۔ آج دی جیڑھی ساڈی ڈوجھی بچھارت ہے نا سئیں، ڈوجھی بچھارت اے ہے کہ سئیں،

ایں پاروں آیا ماما لودھی چھیں جنگاں تے ستویں بولی اے ساڈی ثقافت دی بہوں پرانی بجھارت اے نواب زادہ اکمل لسکاݨی بلوچ ٹھیک اے جناب اوکے شکریہ سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے نواب زادہ دا اکمل لسکاݨی بلوچ آپݨی وسوں دا ناں لکھیاں چا تاں ساڈا ہاں ٹھر ونجے ہا بلوچ ساڈے ایں وسبے دا ماݨ اے۔ سرائیکی سب توں پہلے جنہاں لوگاں نے بولی ہے او بلوچ ہے۔ میں پوری ریسرچ نال پوری ذمہ داری نال اے لین آدا پیاں کہ ساڈے ایں وسبے دے وچ سب توں بہلے جنہاں نے سرائیکی ماء بولی بولی ہے او بلوچ ہے۔ ٹھیک ہے سئیں مار قیصر سئیں وریام والا شور کوٹ جھنگ تو سئیں مہربانی علی رضا ڈھب ماشاءاللہ جی شکریہ محمد ثقلین سلام سر ڈی آئی خان پہاڑ پور تو سئیں اللہ پاک وسدا رستہ رکھے تھواکوں سئیں اللہ پاک تھواکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے میں ہینا ہاں میڈی گالھ نہ سن کہیں اپنی گالھ دی کاوڑ کر تے اوندے بوٹ کریندی اے پالش کیوں اوندی بالغ بال دی کاوڑ کر تے جیندے پتر کوں غربت مار گھتئے اوں ماء بد حال دی کاوڑ کر تے یا کاوڑ کر اوں ہیݨیں دی جیکوں گھر اچ آ کے کٹ ویندن ہر رات غریب دی غیرت کوں تیڈے پالتو کتے لٹ ویندن ظفر اقبال سئیں بہوں مہربانی اسیں تواری جب ماہر جاوید تھن سئیں لئیا توں ساڈے پروگرام کوں ڈیدا پئے ماہر مقبول دا بیٹا ساڈا ماݨ جاوید تھیند سئیں اللہ پاک توک وسدا رکھے رضوان بودلہ سئیں اللہ پاک وسدا رکھے نواب زادہ اکمل لسکاݨی بلوچ خاص جام پور سئیں بلکل درست سئیں عمران حسین حسین سئیں اسلام آباد توں ساڈے پروگرام کوں انجوائے کریندا بیٹھے سئیں مار قیصر فی الحال بنوں شہر توں سئیں جاوید تھیند سئیں واہ واہ سلیم ملک سئیں واہ واہ میں جاوید تھیند تیب دی تواری نظر پیا کرینا کہ اسا نہ پھر ہیں سا کو ویندا کر اساں نہ پھر ہیں ساکوں ویندا کر تیڈے نال کھیڑائے نے کیا کیتئی تیڈی مسجد نال جو مندر دا بر میچ کھڑائے نے کیا کیتئی تے دولت دی دھونس تے قدمیں وچ سجدے کروائے نے کیا کیتئی تے جیں سانگ جیں سانگ تے پڑھ قرآن سنڑائے اوں سر شبیر دا کیا کیتئی تے جیندے پیار دے وچ قرآن بݨائی اوں سر شبیر دا کیا کیتئی ہے مونجھ اجاں وچ کر ول دے اصغر دے کھیر دا کیا کیتئی ادا محرم سیال شور کوٹ ضلع جھنگ توں علی رضا ڈھب سئیں عبد الہادی فتح پور لیا توں سر آپ کی سرائیکی بہت اچھی ہے سئیں عبد الہادی بیٹا اللہ تہاکوں وسدا رکھے تہاڈیاں محبتاں ہن اے تہاڈی وفا ہے

ہن میکوں روپ دی راݨی یاد آ گئی تے اگو آدھے سئیں جیڑھی نازش نال سجائی ہاسے او پریم کہانی یاد آ گئی سئیں سانجھ لیسو سلیم ملک سئیں سبحان اللہ لکھی پین سئیں سلیم ملک اپݨے وسبے دا ناں لکھ اپݨے علاقے دا ناں لکھ بجھارتاں ݙو گھتیاں پہلی گھتیاں وی کہ پاروں آیا ماما دھنی اے ماما دھنا سر منا کے پچھاں بھنا اے بجھارت بھنی گئی اے اے ہے کپاہ دا پیوا ڈوجھی جیڑھی بجھارت اے او ہے سئیں تے باروں آیا ماما لودا آ چھی جنگاں تے ستواں بوڈا جواب کہیں نی ڈتا مار جوید تھن سئیں اساں منتظر اے تھوارے کولوں کہ تساں ساکوں جواب ڈیو کہ پاروں آیا ماما لودا چھی جنگاں تے ستواں ٻوݙا اے ساݙی سرائیکی دی ہک ٻجھارت اے ایکوں بھنوں ہک ٻئی ٻجھارت دی گھت ݙینداں یار دوست انٹریسٹ اچ ٻیٹھن تاں مویا پیا ٹکر کھاوے جیندا پیا کھسے موئے کوں جو کاوڑ لڳی جیندے کوں تاں دسے ولا سݨو ٻجھارت سئیں مویا پیا ٹکر کھاوے جیندا پیا کھسے موئے کوں جو کاوڑ لڳی جیندے کوں چا دسے اے ہے ساݙیاں اڄ دیاں ݙو ٻجھارتاں تھی ڳیاں تریجھی بنی گئی ہے ڈو وزارتاں باقی ہیں سی منتظر ہاں کہ کہیں طریقے ساریاں اے وزارتاں کوئی بننے تا اساں گال اگو تے ٹوروں او اپنا حال نہ دیندا ہا او میڈے حال تے کھلدا ہا او کھل کھل کے بڈ ویندا ہا تے ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میڈے موئے ہوئے مال کو ڈیکھ کرائیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا۔ میکوں اچ تر اڄ تئیں سمجھ نی آئی او کیڑھی گالھ تے کھلدا ہا۔ یار چس آندی پئی اے تاں جیویں کیتی ہا وی ابتدا کھلدے کھلدے تے آ ہݨ کروں انتہا کھلدے کھلدے تے میں آکھئے میں رسداں منا کھلدے کھلدے او کھل کھل کے ٻݙ ڳئے ولا کھلدے کھلدے ہائے ہائے ہائے ہائے مامے دھناں والی پہیلی کا جواب گھنہ تو نہیں ہے۔ نہیں بیٹا ماما دھنہ آلی بجارت بنی گئی ہے سئیں۔ پاروں آیا ماما دھنہ سر منا تے پچھاں بننا اے بیسیکلی کپاہ دا بیج اے پیوا جیکوں اساں آدھے ہیں سئیں۔ جیڑھے ویلے ایکوں ویلݨے دے وچ ولیندن کپاہ اندر لگی ویندی اے والا پچھتے بھا جاندا ہے۔ اے ہے سئیں پیوا جواب ایندا پیوا ہے جواب درست ہے عبدالہادی اے جواب تھی گئے سئیں۔ تے ݙوجھا اے سئیں کہ ٻاہروں آیا ماما لودھی تے چھی جنگھا تے ستویں بوڈی عمران حسین سئیں نے سانجھ رلائی اے اساں زندگی موت دی آدھل وچ بے سود قطارے لوگ ہیسے بس ایہو کجھ ہکو لائن ہئی سئیں اللہ پاک وسدی رسدہ رکھے سئیں تہاکوں نوابزادہ جناب بلکل سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدہ رکھے سئیں نوابزادہ اکمل لسکانی بلوچ ہکو کام کیتا کرو میڈی پروگرام کوں اپنی وال تے شیئر کر ڈتا کرو تاکہ زیادہ توں زیادہ ماء بولی بولن والا تک میڈا اے پیغام پہنچے کیونکہ میں ماء بولی دی خدمت کرینا اے پروگرام جڑے اے صرف اور صرف کوئی لالچ نہیں کوئی کہیں شے دی لالچ نہیں صرف اور صرف ماء بولی کو جیواونا ہے ای کو جیواون سانگے اساں ای کوشت وچ لگے ودے ہیں اوندے نال تھوڑی مدد تھی ویندی ہے تساں اپنی ماء بولی دی خدمت وچ حصہ پا گیندے ہو

کہ اساں کلیاں پڑھ پڑھ تھک پئے ہیں کوئی مسجد گول نماز پڑھوں تے ہتھ بدھ بھانویں ہتھ کھول پڑھوں اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں تے ہتھ تسبیح مسجد رقص کروں تے پا گل وچ دول نماز پڑھوں تے جتھ تارک دڑکے نہ ہوون اوہ مسجد گول نماز پڑھوں سائیں تہاڈی کمال دی سانجھے سئیں اساں تہاڈی گال کو اگتے ودھائے تاں وی اے ڈو شعر ہن سئیں میکوں بہوں بھاندن کہ سر چٹے مونجھ دا ودھی اونویں لویے سر چٹے مونجھ دا ودھی اونویں لویے اللہ دا جو گھر ہا جتی کینویں چویے ہائے ہائے ہائے ہائے یار کدائیں میں تہاڈے سامنے بیٹھا ہوندا نا میں تہاکوں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے تہاڈے کول داد گھندا ہا۔ لیکن تساں ہن بیٹھے پرے ہوندے ہو اساں ساڈا ہاتھ نہیں اپڑدا تھارے تھیں میں تھاکوں مولیاں دا ستایا ودا میں وی تے میں آدھا اللہ باویں ہر شے ہووے ایں وسیب دے مولی گھٹ ہوون خیر ہوون ہوون تے چلو تھوڑے ہوون بائی نماز جنازہ تے کولا خانیاں تئیں راون اگتے نہ ودن انہاں مولیاں یار سارے وسیب دا ورا زیان کیتا یار خدا دی قسم اے ڈی جی خان ہک چوک اے میں اوندا ناں نہ چاونا چاہندا اوں چوک دے وچ چار مسیتاں ہن ہکے چوک اچ چار مسیتاں سئیں کمپیوٹر دا دور جو ہویا لوک چریندے بندے شاکر اساں جو تیڈا مال چریندے پئے ہیں۔ سئیں مہربانی اے سئیں آپنڑی موت ایں آپ موئے اساں ظالم شے ہیں اے کبیر احمد کانجنڑ سئیں مہربانی علی جعفر ہنجراہ سئیں مہربانی چوک دا ناں میکوں نئیں آندا لالیاں سے دیکھ رہا ہوں آصف لیل لالی سئیں شکریہ ڈی جی خان دا ہک چوک اے اوندے وچ چار مسیتاں ہیں۔ ہر مسلک دی وکھری مسیت ہے۔ سبحان اللہ اے مسلمانی ہے اے دین ہے تے ایویں تاں نی شوکت شجاع آبادی آکھا کہ ملاں دیاں دوکاناں ہن مسیتیں کوں ڈھوا ڈیوو سنڑیاں نی لائناں اے کہ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ اے ملاں دیاں دوکاناں ہن مسیتیں کوں ڈھوا ڈیوو ہائے ہائے ہائے ہائے یار شاکر شوج آبادی وی سارے وسیب دی وڈی دھاں کڈھی اے یار سعد اللہ جوئی اسئیں خوشاب ڈیرہ جہانگیر جوئی اسئیں میہربانی نوابزادہ اکمل اسکانی بلوچ جناب ساکوں شارک حالیں دی شارک بالی دے سناؤ گے پلیز۔ سائیں میکوں تہاڈے سوال دی سمجھ نی آئی سی۔ شارک بالی توں کیا مراد ہے تہاڈی سی۔ میکوں یا تاں میڈا کم علم ہا میکوں شارک بالی دے بارے نی پتہ۔ کوئی آسان لفظاں دی خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے۔

دنیا دی او واحد ہستی اے۔ میں ہکا لین اپنی عقیدت دی آکھ کے اؤ تے ٹھاویساں کے دنیا دے وچ خدا ہوون دا دعوی لوگاں کیتا اے۔ رسول ہوون دا دعوی لوگاں کیتا اے۔ علی ہوون دا دعوی لوگاں کیتا اے لیکن اج ڈینھ تک کہیں بندے نے کلیم نی کیتا کے میں حسین آں۔ کیونکہ حسین بنڑن واسطے بہوں سارا قربانیاں چاہیدین، جوان پتراں دیاں لاشاں چاہیدین، معصوم بالاں دے خون چاہیدن، اس توں اگتے میڈی زبان کوں جرات نئیں، حسین بنڑنا آسان کم نئیں۔

شارق بالی صاحب شاعر ہیں۔ سائیں شارق بالی دی میں کوئی شاعری نہیں آندی۔ میں معذرت خواہ ہاں اگر تساں دوست سانجھ کریسو تاں کل رات میں بھراواں کوں شارق بالی دی آئی شاعری سرچ کریساں اوکوں میں پڑھساں تے کل رات آلے پروگرام وچ میں ضرور پیش کریساں سئیں۔ میں معذرت خواہ ہاں کہ میڈے سامنے ایں شاعر دا ذکر نہیں تھیا ورنہ میں تہاڈی ضرور خدمت وچ پیش کراں ہا۔ جیڑھا آپ کوں جیڑھے آپ کوں رولی ودے ہوندے ہن۔

آ ٻوٹے نفرت دے آپ لائے ہاسے لوگ لوگیں کوں ماری ویندے ہن اساں غربت توں مارے ڳئے ہاسے واہ واہ تے واہ واہ پیار کݨ سڳدئے مر ڳیوں لڳدئے نفرت دے کیتے ڄائے ہاسے میݙے دل دی پاک مسیت دے وچ کوئی ݙیوا ٻال آذان ݙیوے ناوید نوید حسین صاحب نے سانجھ رلائی ہے سئیں میݙے دل دی پاک مسیت دے وچ

تاں فرمائش آئی ہے جمشید ناصر سئیں دے ہک نظم دی کہ دی دے جی بھوا سک رولی بنے زلف کھولی بنے مشک گھولی بنے زلف کھولی ونڄے مشک گھولی ونڄے تیر ایدھی بھنوا ساکوں رولی ونڄے اڄ تاں پنڑیں دی وی جیب بھولی ونڄے تے اونتے اونتے ونڄے جن تے دولی ونڄے تے اونتے اکئی نہ ونڄ جن تے مولی ونڄے ہتھ ٻدھی ٻیٹھیں اگر سمجھ آ ونڄی تاں سائیں اتھے آن کے نسلی کنڈ کج لیندن جتھے ماں جتھے مال تے زر مک ویندن لج مکدی نئیں لجپالاں دی بھونویں بھرے ہوئے گھر مک ویندن لب پووے مقصد جے مقصد زندگی دا وت موت دا ڈر مک ویندن چنگے کیتے ہوئے درد گنڑیندے رہندن انسان تاب مر مک ویندن۔ انسان تاں آپ مر مک ویندن سئیں سوہنی سانجھ سئیں مرسلین بن ظفر سئیں پہلی دفعہ پروگرام اچ آئے بہوں پیارا ناں ہے سئیں میٹھا سنگتی میٹھا بھرا شکریہ مہربانی جناب شکریہ جیوو شالا سلامت رہو سئیں نوازوادہ اکمل لسکاݨی سئیں اللہ پاک توک وسدا رسدا رکھے سئیں مہربانی جناب سئیں جیوو شالا سلامت رہو آمین سئیں اوکے سئیں شکریہ۔

جے پھر سگدئیں ہے عید سبھئیں کل فجری تئیں میڈ پوپا پٹھ تے ہر سینگی نکو بٹی کوں ڈیس مینا ٹھک میڈ پوپا پٹھ تے پا پپوں روز دے وید ڈکھن میں تھئیاں اک میڈ پوپا پٹھ تے کن بوچھن نال کجیچ ویندن نئیں لکدا نک میڈ پوپا پٹھ آئے درد غلام محمد درد سئیں دا ڈوڑا۔ سائیں میکوں ݙوڑھے در دے ڈھیر آندن لیکن یار میں ݙردا ٻیٹھاں کہ متاں میں کوئی تختی قلم دوات دے جھیڑے ٹھاندے ہن تیݙی ساݙی ذات دے جھیڑے ٹھاندے ہن واہ واہ تے واہ واہ دشمن نال ہوون تاں جھکدے ہن ݙاساں نال مسات دے جھیڑے ٹھاندے ہن واہ واہ تے واہ واہ یار ݙیکھو کیݙی سوہݨی سانجھ رلیندا کون اے حنین طیب یار سارے سڄݨ سانجھ رلائی کرو یار تھوڑا تھوڑا حصہ پاتا کرو۔ آپنڑے حصے دا ڈیوا بالا کرو تاکہ زیادہ زیادہ اے سرائیکی ماء بولی دا پروگرام یار میں جیڑھی لیول دا پروگرام کریندا بیٹھا ہاں تساں جتنے لائیو سیشن تھیندن لائیو پروگرام تھیندن سارے ڈیٹھے کرو تھاکوں چس صرف آواز سیواگ دے پروگرام وچ آسی۔ اتھاں ہر آوݨ آلے دا آدھو تھیندے، ہر آوݨ آلے دی عزت تھیندی ہے۔ طاہر سلطان آہدے ٻیٹھے واہ واہ تیسیں واہ واہ۔ اساں ہر آپݨے سماعت کرݨ آلے سامعین دی عزت کریندے ہیں، دل و بجانوں عزت کریندے ہیں، انہاں دا ناں چیندے ہیں، انہاں دے وسبے دا ناں چیندے ہیں۔ او اگر کشے سانجھ کریندن تاں اساں شیئر کریندے ہیں۔ میں جھنگ دی زبان دا ہک دوہڑا حیات بھٹی دا سنڑیناں کہ کسے روندی آکھدے فلک اتوں کسے روندی آکھدے فلک اتوں ہک ہنج رخسار توں وہہ پئی تے پہلے موڈھیاں تے وت چولے تے تے نہ سنبھلی بھوئیں تے ڈھہہ گئی تے ہک وار جیویں میت تابوت اچ آ ویندے ایویں خاک دی گود اچ لائے گئی تے ہک وار حیات اتھوں تھوں اٹھیا اے مڑ شکل سیاب توں رہ گئی مرگا چس آئیے دوستو آخر دے اتے سنیہا ہے سنیہا ایہو ہے کہ نماز کئیں تراویں معاف کونی ہتھ کھول کے بدھو ہتھ بدھ کے پڑھو پڑھنی اتنے تک حکم ہے کہ تساں مردے پیوے ٻݙدے پئے وے تساں نیت کر کے ٻݙ ونڄو نمازی شمار تھیسو نماز دا ویلھا ہووے نماز دی معافی کونی تارک الصلوۃ دی کوئی عبادت قبول کونی ہر بندہ آپݨے ݙسائے ہوئے مسلک دے مطابق نماز پڑھے نماز ٻہوں ضروری ہے توں زور وی ہیں تیݙا دور وی ہے توں زور وی ہیں، تیڈا دور وی ہے، تیڈی گالھ وی ہے، ساڈا کوئی کائے نئیں تاں سائیں اگوں پتہ نئیں کیا آدھے بھرا میڈا۔ توں نال نویں تاں جگ سارا بھائیوال نال وی ہے، ساڈا کوئی کائے نئیں، تیڈی جھوک وی ہے، تیڈے لوک وی ہن، تیڈا مال وی ہے، ساڈا کوئی کائے نی، بھلے رنج تھی صاحب، انج نہ تھی، ساکوں حال وی ہے، ساڈا کوئی کائے نی۔ سائیں شکریہ سائیں علی جعفر ہنجرا سائیں مہربانی عباس بھائی اوشتر سائیں دا سنڑواؤ چا سائیں او اپنڑا حال نہ ڈیندا ہا۔ او میݙے حال تے کھلدا ہا او کھل کھل کے وݙ ویندا ہا ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرئیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا میک اشتر اڄ تئیں سمجھ نئیں آئی او کیڑھی گال تے کھلدا ہا تے اڳوں آہدے سئیں اساں مال محتاج فقیریں دے۔ ساݙے ڈھول ٹکاݨے نئیں ہوندے۔ جت نندر آوے ات سم پوندوں۔ سر ہیٹھ سراݨے نئیں ہوندے۔ کتھوں روٹی پن کتھوں لسی پن۔ مٹ نال مدھاݨے نئیں ہوندے۔ اساں اشتر ݙینہہ کوں گول آندوں ول شام دے داݨے نئیں ہوندے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یار اشتر دی فرمائش کر کے نہ تساں ساکوں نہ ایویں چماٹ مریندے وی یار۔ ݙاڈھا جو چپات۔

اساں کتنے سادہ لوک کیسے ہر ہک دے ہوون پئے ویندوں اسیاں پکھیاں وانگوں ڈیکھ کرئیں شئے بس لوون لاون لوون پئے ویندوں تے اساں اپنے ڈکھڑے چھیڑ کرئیں ڈکھ بئے دے روون پئے ویندوں جیہڑا حد تے اشتر نہ ملدا اوندے پیریں پوونڑ پے ویندوں سائیں شکریہ تہہ سلطان سائیں کیا بات ہے اللہ پاک زندگی لمبی کرے سائیں آخر دے اتے محبتاں دا پیغام ہے جتنا تھی سگے پیار کرو پیار کرن دی شے ہے نفرت کرن دی شے نہیں نفرت نے معاشرے کوں تباہ کیتا ہے تقسیم کیتا ہے ساڈی محبت نے لوکاں کوں کٹھا کیتا ہے۔ بس پیار دا پیغام ہے کٹھے تھی بیٹھے کرو صحبت کیتی کرو چوریاں کٹیاں کرو سوجھے چاڑھی کرو چاول چاڑھے کرو رل بیٹھے کرو رل کھادے کرو ہکے تھال وچ کھادا کرو یقین کرو نال محبتاں ودھدین پیار کرن دی شے نفرت کرن دی شے اپݨی زندگی مختصر کوں نفرتاں دی نظر نہ کرو۔ اپݨے میزبان نوا عباس سیواگ کوں کل شام ساڈھے ست وجے تک ڈیو اجازت۔ کیا الفاظ ہیں اشتر صاحب کے سئیں علی جعفر ہنجراء میں بیا سنوارے نہ روڑا اشتر سئیں دا سئیں تیڈی مونجھ دی مینہہ تے میٹ چھوڑن ساکوں سید دے پیرے نئیں لبھدے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے تیڈی مونجھ دے مینہہ نے میٹ چھوڑن ساکوں سید دے پیرے نئیں لبھدے اساں بھوئیں توں گھن اسمان تݨیں ڳولے شام سویرے نئیں لبھدے چنڳی ماݨ دے ماݨ اساکوں ہن او ماݨ دے ایرے نئیں لبھدے اونویں لبھدن اشتر لکھ لکھ لبھدن اساں لبھڑن جیڑھے نئیں لبھدے واہ اشتر سئیں واہ اشتر سئیں۔ تیکوں بخت جو ہے ہر وقت تہوں تیڈے در تے شام سویل کھڑن تیڈے ہتھ دھو دھو کھڑے پیندے ہن تیڈے چپ کر چمدے پیر کھڑن تے ساڈا کوئے کائے نیں ہک سا جتنا توں ڈھیر جو ہیں تیڈے ڈھیر کھڑن پر توتے پر اشتر توتے او توڑی جے تائیں بیریں تے بیر کھڑن۔ سائیں ایویں پوری رات لگے رہ ویسوں سائیں تینوں آکھیا ہا آزما ڈیکھیں تیرے ناں توں جند قربان اے۔ عمر سیال صاحب نے سانجھ رلائی ہے سئیں ایمان اے سائیں ہکا لین ہی لکھ دین سائیں میرے واسطے کن فیکون ہوندا اے تیرا ہر ادنی فرمان اے واہ واہ تے واہ واہ سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رسدا رکھے سئیں اللہ پاک تہاکوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے اباڑا اے میزبان عباس سیواگ کوں ڈیو اجازت سئیں انشاءاللہ کر رات ساڑھے ست انشاءاللہ۔

بس اس توں وڈا مینڑاں کوئی کونی سئیں غلام مرتضی تھہیم سئیں اللہ پاک تہاکوں وسدا رکھے یار دوستو ناراضگی معاف پاکستان زندہ باد۔